vun deem ganz speziellen Dikricher Staddeel ugefaange ginn, fir Plaz ze maache fir e ganz moderne Quartier. Zum Schluss do waren déi al Haiser wuel e bësse verkomm. Ganz zum Ufank awer, an de fofzeger Joren, wéi alles ugefaangen huet, du war d'Cité militaire e richteg privilegiéierte Quartier mat top Wunnengen. Mir ware virun e puer Woche mat e puer fréieren Awunner, enger Awunnerin, sou wéi engem gudden Dikricher Kolleeg,

Si hei hunn eng Zäit an der Cité militaire verbruecht, als Kand oder Erwuessenen, a wëlle sech d'Cité elo nach eemol ukucken, ier d'Gebaier definitiv all ofgerappt sinn. De Jim Schuller war als klengt Kand an d'Cité komm an huet hei vun 1957 bis 68 gewunnt. De Patrick Frantz, pensionéierten Adjudant-Major, war vun 81 bis 86 an der Cité ënnerbruecht. D'Monique Peters war mat 12 Joer an d'Cité geplënnert a wor hei vun 59 bis 67. An dann de Jean-Marie Dillmann, hiren Noper aus der Clique. deen déi Zäit ëmmer gär spille komm war. Deemools, wéi mir heihinner komm sinn, dat war fir eis de Grand Lux. Déi Appartementer, déi waren, déi waren immens, immens schéin. Duerfir sënn déi Famillje mat, mat méi wéi, wéi zwee Kanner, déi hunn hei an dës gewunnt. Déi waren méi grouss. Do haten mir och uewenop eng, zwou Mansarden esouguer, ne? An dat war, dat war schonn e riesen Avantage.
An, wéi gesot, war vill Plaz ronderëm. Mir konnte spillen, et war, et war Raum, mir konnten äis mat ville Saachen ameséieren.
Dat war jo nach net esou laang nom Krich, wann s de et elo richteg hëls, ne? A mir waren effektiv esou e bësse, wéi soll ech soen, verwinnt vis-à-vis vun deene Leit, déi an Dikrech gewunnt hunn. An et war vu bausse gesinn, géif ech soen, wann ech dat esou däerf jugéieren, et ware Leit, uniforméiert Leit, déi all beienee waren. Et war e bëssen, et ware jo lauter Ënneroffizéier, déi hei gewunnt hunn. Mä dat huet vläicht op d'Leit an Dikrech esou ofgefiert, e bëssen, Erschreckt vläit e bëssen, net? Leit alles mat Uniform, déi sinn dann mam Bus ewech geholl op de Bierg schaffe gaangen. Déi hunn um Bierg geschafft, de Bierg war eppes fir déi Zäit.
Déi ganz Familljen, déi si jo vu Bitburg eriwwer komm, ne? Dat war 1955, ass d'Arméi jo zu Bitburg, huet déi jo opgehal. An dunn ass jo e grousse Problem komm, du war d'Cité nach net fäerdeg. An dunn ass emol alles opgedeelt ginn. Du hues mer elo grad gesot, Monique, dir, dir hutt zu Beggen gewunnt, mir hunn zu Ettelbréck gewunnt. Zënter, déi waren iwwerall hei duerch ganz Dikrich verdeelt, wou se, bis dass et du fäerdeg war, ne? An dat war och déi Geschicht, genau wéi s du sees, dat war eng Arméi, ne? Déi se vu Bitburg komm. An do haten d'Leit nach ëmmer, Jo, och déi Arméi do, dat ass esou eppes. An Dikrech war jo souwisou ni esou zefridden, net esou frou mat der Arméi. Mee 't war am Ufank e bësse méi schwéier, 't war ëmmer esou. Wéi war dat dann esou?
Jo, 't koum ee sech esou friem vir. 't war een e bëssen esou, 't war een dat Friemd, loosse mer emol esou soen. Awer dat huet sech awer séier ginn, muss ech soen. Herno huet ee gutt Kontakt. fonnt.
Mir hat jo eng ganz Partie vun eise Pappen, déi dunn ugefaangen hunn an d'Dickecher Veräin op ze goen. Do waren, wéi zum Beispill hei, do huet de Me Donat Jos gewunnt an deem dote Block do uewenop, deen huet de Basket mat dem Bouquet Semil, hunn déi de Basket opgeriicht. Mir haten der eng Partie, déi déi am Kajakclub do waren. An dann och an der Musek waren der och eng Partie. Also dunn hunn d'Leit awer e bëssen dobausse gesinn, hei, et sinn awer Leit wéi mir och. Mir sinn do an de Block 7 geplënnert. Mir sinn mat engem Milli Per Camion se mer geplënnert gin vun Ettelbréck aus an dun waren d'Stroossen na net fäerdeg. Mir sen iwer Brieder, hu mer missten an d'Haus ra goen an 't huet furchtbar gereent. 't huet furchtbar, 't war och kaal. Ech muss am Februar, da wär et dat a 50 gewest sen. An natierlech wi mir Bouwen dann do sin getont lénks a rechts, do stoung dann e riesendécke Pult an do dun hun ech scho mol direkt méng. Meng Boxen am enke Zait an do mol gewäsch virun der Dier an ech war plätschnaass an dunn ass et komm, jo da gi mer, da muss en och direkt an d'Bidden also, mee et wosst kee sou richteg wéi dat mat deene Gasiewen do gi fonctionnéieren. An du stoung mäi Papp mol do ze kucken an ze hantéieren, bis dass dee mol um Lafe war. An dunn hat mer op eemol waarm Waasser. Dat war natierlech den. Also den Nec Plus Ultra. Hannendrun war e ganz grousse Gaart an do huet e Monni, mir hunn ëmmer den Här Wollef. Wolf genannt, mee et ass de Cosy, de Wollefs Cosy ass et an wierklech genannt ginn. A mir si mar bei deen an de Gaart e bësse raibere gaangen an seng Hénger voll gemaach a sou Saachen. Mutprouwen, net bei sou Artiste wéi mir dann déi Zäit waren, 13, 13, 14, manner, 10, 12, 13, sou. Hei gouf de Kanal geluecht fir d'Place Bréck. Wa do de Site d'Ende wëllen ass, sou réier d'Muttprouf wei jo déi, wee geet am wäitsten duerch de Rouer, net wann e lount, dat war jo schon net schlecht, a wann dann d'Sauer koum, an déi Zäit ass d'Sauer komm, awer richteg komm, da war et, ween ass mat de Stiwwelen oder ouni am déifst an d'Waasser gaangen, dat muss ee kucke goen. Dat war liewensgeféierlech. Da war et nëmme gutt, datt doheem keen eppes dovunner wosst, ausser datt ee méchnaass heem komm. Mee dat waren esou déi Saache wou mir eis dann och ameséiert hunn.
D'Pappen, déi haten dann de laangen Tour, ass dat genannt ginn. Da sënn se freides moies op de Bierg gefuer an da sënn se eréischt erëm méindes erëmkomm. Dann haten se d'Gard samschdes a sonndes. An da kënnt Der Iech scho virstellen, wat dann hei heiansdo ofgaangen ass, well do war dann absolut keng Kontroll do. Well d'Mammen hu jo dat gegleeft, wat mir hinne verzielt hunn. Bei de Pappe war dat e bësse méi. Militäresch organiséiert, déi jo da draussen, also dat, dat, nee, dat ass, dat war scho sou. Dat ass, wat mer uganks gesot hunn. Ech wollt dat am Fong och elo nach esou bemierken. Et war ëmmer e gewëssene Respekt war do. An ech géing soen, als, als Zivil géing ech soen, et war d'Uniform, déi am Fong och do ofgefierft huet. Net nëmmen hei hu Militär gewunnt, och op aner Plazen an Dikrech nach, ne? D'Revolvergas an esou virun, do hunn der eng ganz, an och Offizéier dann. An dat war e bëssen ähnlech. Déi sinn an deene ganz flotten Uniformen do kommen, dat huet Respekt gezollt. Do konnt der maache wat der wollt. Et ass een och net bei jiddereen esou spille gaangen. Also dat war schonn e gewëssene Respekt.
Et war all Joers eng grouss Inspektioun an do sen dann 4 Offizéier ugedanzt hei ne mam Stick ënnert dem Aarem, een ee ganz bestëmmten, du weess ween et ass an déi sen dann an all Appartement kucke gaang. Dann hu mir mat der Mamm missten schéin an der Rei stoen, 3 Kanner. A mäi Papp an der Galauniform. Déi se vun Zëmmer zu Zëmmer gaang. Als Kanner hat een do e grousse Respekt, wann do op eemol zwee dichteg uniforméiert Leit der dann do duerch. An dann ginn se an den Kummer kucken, se ginn an d'Kiche kucken, se sinn alles kucke gaangen. An dat war, dat war net esou ganz, esou ganz ohne. An dat, sees du, dat ass jo duerno iergendwann eng Kéier ofgeschaf ginn. Jo, dat ass e bëssen der Zäit ugepasst ginn, loosse mer emol esou soen. Mee et muss een awer soen. Déi ganz Famill war eigentlech ëmmer mat iergendwéi agebonnen an deem Ganzen, wéi elo zum Beispill d'Oktavmass an der Kasär an der Kapell oder fir Chrëschtdag oder esou d'Mass oder esou. Da sinn d'Famillen alleguerten do zesumme gewiescht an ass och zesumme giess ginn do an esou Saachen. An déi kleng Männessen, déi dorëmmer gelaf sinn, déi wousste genee, wien de Colonel wier, well där Zäit, déi Zäit sinn nach net esou vill Colonelle gewiescht wéi haut. an esou weider an déi hunn och ëmmer schéin Moie gesot wann se ee vun der Arméi begéint hunn duerch Dikrech, well soss hunn se doheem hunn se dann e bëssen sinn se vernannt ginn wann se dat net gemaach hunn an esou weider, well et war awer ëmmer eng Hierarchie do. An da war e Corvesplang an all Block do war dann vum Rez-de-chaussée op den éischte Stack eng Kéier. D'Madamm lénks an enke d'Madamm riets an da vum zweeten op den drëtten an esou weider. An dann d'Alentouren hu misse reegelméisseg gebotzt ginn. Do hu mer wierklech e Corvée-Plang do am Dénge mee et war awer ëmmer eng ganz flott Ambiance.
Nujee, jo bon. Elo ass alles am Koup, ne?
Ech weess et net, feelt iergendeppes? Zwar, obschonns ech muss soen, ech si während dem sechst Schouljoer heihi komm, ech sinn direkt, hunn ech méi Uschloss fonnt an Dikrech an an awer feelt eppes hei. Also mir huet et gutt gefall hei. Ah schéin hei.
Da wollte mir awer och e bëssen no vir kucken op dat, wat Iech den nächste Mount hei zu Dikrech erwaart. De Februar ass jo bekanntlech de Mount vun der Kavalkad. Natierlech dierft Dir och dëst Joer net feelen. Den ESD-President Sandro Di Mola Méch eis duerfir e klengen Iwwerbléck iwwer dat, wat eis do wäert erwaarden.
D'Dikricher Fuesent 2024, normalerweis wéi gewinnt, hoffentlech wéi d'lescht Jahr mat genau esou ville Leit a genau esou flotte Ween. Wat awer elo dëst Jahr nei ass, oder d'lescht Jahr och well zum Deel nei war, dat ass, dass mer d'Dikricher Fuesischt an Dikrich geholl hunn, Fetten Donneschden. haaptsächlech op der Liberatiounsplaz, an de Caféen beim Louis, beim Mich an der Bitgeger Stuff. Idem ass et fir den Hippiksbal, dee wäert och déi Deeg erëm an, oder deen Dag an, an de Caféen sënn. Dann, wat awer nei ass, dat ass, datt de Kannerfuesbal net méi an der, wéi gewinnt, an der Seeërei ass, mee deen ass Fuessamsdeg Mëtteg beim Louis an Dikrech, matzen an Dikrech. D'Fueseg an Dikrich ass an sech eng Saach déi d'lescht Joer erëm entstan ass, mee déi ass guer net esou nei. Fréier war et ëmmer esou a mir wëllen déi Saach och nach weider ophiewe loossen. Duerfir d'Dikricher Lett, kommt bis kucken, kommt dohinner. Wat elo fir Fuessonndeg ubelaangt, eis Kavalkad geet wéi gewinnt um hallwer 3 lass. Direkt op der Bréck, op der Sauerbréck geet lass, geet fort. De Parcours ass dee selwechten. Wat awer dëst Jar nei ass a wat mir als ISD och wëllen ëmmer méi promouvéieren, dat ass einfach, datt mer méi fir d'Famillje maachen. Dat heescht, duerfir hu mer eis Familljeplaz vun der Gemengeplaz ewechgeholl a mir hunn déi bei d'Wirtschens Schlass gesat. An déi gëtt animéiert. Do ass e Sprangschlass, do ass Face Painting ab 12 Auer, do ass mat Kannerfuesmusek. Ze rechnen fir Familljen optimal. Kommt eppes klenges Diner eessen, et wäerten Eisekuche ginn, et wäerte Grillwurschte ginn, et wäerte Kotlette ginn an esou weider an esou fort. Et ass eng richteg flott Plaz. Also mir ginn eis Rendez-vous hei zu Dikrich op Fuessonndeg den 11 Februar. Ab halwer 3 Start!
Zur Kavalkad gehéieren natierlech och dem ESD seng Ieselen, déi hei ëmmer mattrëppelen. Dat ganzt Joer iwwer stinn déi 6 Dikricher Ieselen normalerweis am Naturentdeckungsparcours, wou si gutt vum Samantha Meyer versuergt ginn. Do ware mir hatt viru kuerzem besichen. Fir ze kucken, wat et genee mat dësen Ieselen op sech huet. Dem ESD seng Iesele sinn e bëssen dem Samantha seng Famill. Zënter enger Zäitche schonn huet hatt sech verpflicht, sech ëm de Benny a seng Kanner Leila, Louie, Willy an ëm d'Louise an dat klengt Lola ze këmmeren. Eigentlech sinn d'Ieselen duerch dem Samantha säi Bopa zum ESD-Veräin komm. An duerch hien ass hatt och scho quasi mat den Ieselen opgewuess. Et war also just eng Fro vun der Zäit, fir datt hatt zur Ieselsmamma géif ginn.
Ech hunn dat Ganzt vu mengem Bub iwwerholl. Hien huet, deen ass scho säit dat deem ech matgaange sinn, heihinner an den ESD gaangen. Do virdrunner hate se awer schonn zwee Ieselen. Dat war eisen, eise Louis, eisen ale Louis, an eis Jacqueline war dat. och ganz kompetent Ieselnager waren dat an ech sinn als Kand schonn ëmmer matgaangen dohinner. A wéi mäi Bop viru Jahre gesot huet, ech packen dat net méi eleng, du sech do lees ech de Rou, ech maachen dat lo einfach weider.
Zanterhier also fiddert d'Samantha deen 21 Joer ale Benny a seng Kanner souwéi nach zwee weider Ieselen. Am Wanter reegelméisseg, am Summer bei Bedarf wann et ze dréchen ass bis zu 200 Botten Hee verspeisen déi sechs Dikrecher Ieselen am Joer. Donieft këmmert d'Samantha sech och drëm, wa si mol krank sinn. Fir déi krank Déiere gëtt et och ewell e separate Stall, wou si kënnen ënnerbruecht ginn. Mat dobäi ass d'Samantha awer och bei de Sortien an d'Dikrecher Veräinsliewen. Egal ob fir den Ieselsdag, de Kleeschen, d'Kavalkad oder al Dikrech, d'Leila, de Lumi, de Willy, d'Louise an dat klengt Lola gehéieren zu den Dikrecher Fester einfach dozou. Deen ale Benny awer, dee bleift ewell op der Wiss oder am Stall. Eise Benny war viru Jahre matgaangen an do muss mer elo soen, hien huet d'Pensioun. Fir mech huet hien d'Pensioun. Hie wëll och net méi raus. Fir den Housch mat elo an der Rei, awer net méi esou vill. Soss gi se all fënnef mat. Hänkt och vun der Situatioun of, wien elo wëll matgoen. Si kréien den Dag virun d'Kavalkad virun oder den Halfter un an ech loossen hien och bal, dee mol soll mat erausgoe ka mat erausgoen. Also et ass awer, ween net wëll, dee bleift dann hei. Gesellschaft gëtt et awer och ëmmer emol op der Wiss am Naturpark. Déi Dikrecher Iesele si beléift an esou gëtt d'Samantha dann och emol zum Guide fir d'Kanner, déi d'Ieselen erliewe wëllen. Mee am Summer ganz schrecklech, ganz, ganz vill Leit, och vill, vill Kanner. Wann ech dann natierlech dann och hei sinn, da schwätze ech natierlech och mat de Kanner. Si kënnen se heemelen, ech huele mol ab und zu e Kand mat eran, wat sech dann och traut. Dann erklären ech hinnen och, wéi, wat, wou, wat se däerfen iessen, wat net. Ech maachen eng kleng Stonn doraus. Entweder d'Leit verstinn et oder leider net. Tatsächlech kënnt et ëmmer nees vir, datt d'Leit et ze gutt mat den Iesele mengen a si da mat Brout, Muerten an Uebst versuergen, wat deenen empfindleche Béischte leider guer net bekënnt. Duerfir, wann Dir d'Iesele wëllt besiche goen, dann denkt drun, datt si mat allem versuergt sinn, wat si brauchen. D'Samantha géif sech op alle Fall freeën, si nach laang ze halen. Si sinn engem ze vill un d'Häerz gebonnen. Ech kennen si an an auswenneg. Ech weess, wou hir Mucke sinn an hir kleng Téitschen. Et ass, also wann ech misst eng Kéier oftrieden, dann ass et ganz schlëmm fir mech. Dann da géing ech soen, nee, ech mengen, ech maachen dat hei bis zu mengem Liewensenn awer nach. Wann dir elo virwëlzeg gi sidd fir méi gewuer ze ginn iwwer déi Dikrecher Ieselen, d'Samantha mécht wuel keng Visitte bei den Ieselen, awer wann dir de Weekend iwwer am Wanter tëscht 11 an 12 Auer sollt laanschtkommen, dann ass d'Chance grouss, datt de Benny, d'Leila, de Louis, de Willy, d'Louise an d'Lola grad gefiddert ginn an dann gëtt d'Samantha iech och gären Zousazinformatiounen. Zu Dikrech liewen Persoune vun 97 verschiddenen Nationalitéiten. 44 Prozent vun der Populatioun sinn net Lëtzebuerger. Duerfir wollte mer Iech vun haut un an all Emissioun Leit virstellen, déi vu ganz wäit hier kommen an zu Dikrech eng nei Heemecht fonnt hunn. Den Ufank maachen zwou Persoune mat brasilianesche Wuerzelen an zwou ganz ënnerschiddleche Geschichten. De Valdir de Campos hat 10 Joer laang a Portugal gelieft, ier hien 2009 mat senger Fra, enger Ukrainerin, op Lëtzebuerg gezunn ass, op Dikrech, fir eng besser Situatioun ze hunn. Seng Fra, eng geléiert Schneiderin, hat all Qualifikatioune fir eng gutt berufflech Zukunft. Esou koum et, datt déi zwee zanterhier zesummen en Atelier de couture an Dikrech leeden. An hei fillt de Valdir sech richteg wuel. Als Persoa se.

La continuation. Fir d'Viviana iwwerdeems, déi zu Lëtzebuerg adoptéiert gouf, war d'Situatioun eng aner. Si war als Kand aus Brasilien adoptéiert ginn an ass mat zwee an d'halleft Joer op Tënte wunne komm, wou si sech wierklech als friem an anescht empfonnt huet. Duerfir war et hir wichteg, spéiderhin och hir Wuerzelen opzesichen. Mee och an der brasilianescher Kultur huet si sech net zu 100 Prozent erëmfonnt. Ech weess net wéi ech soll soen, lo net honnertprozenteg a menger eegener Kultur akzeptéiert gefillt, obwuel d'Dieren op sinn, mee ech hunn einfach probéiert ee Moment do dat Positiv vun deenen zwou Säiten ze huelen a mech ze kontentéiere mat deenen zwou positive Säiten. Fir d'Viviana misst duerfir virun allem och eng Plaz geschafe ginn, wou déi ganz ënnerschiddlech Kulture mateneen a Kontakt kommen a Barrièren wierklech kënnen iwwerwonne ginn. Am neien Croix-Rouge-Projet HOMA kéinten esouwuel d'Viviana wéi och de Valdir sécher eng Solutioun fir hir Problemer fannen. Ufank Januar huet d'Rout Kräiz an der Avenue de la Gare hei zu Dikrech en Haus opgemaach, wou all Kulture wëllkomm sinn a sech austausche kënnen. Ganz am Sënn vun deem neie Gesetz iwwert dat interkulturellt Zesummeliewen hei zu Lëtzebuerg. dat vu Januar un a Kraaft ass a wou mer an Zukunft net méi sollen all Kulturen einfach am Multikulturellen niefteneen, mee am Interkulturellen mateneen zesummen agéieren. Roma ass e Wuert aus dem Esperanto an heescht mënschlech, genee dat, wat am Croix-Rouge-Haus an der Avenue de la Gare soll am Virdergrond stoen. Dëst Haus ass eng Initiativ vum Service Migrants et Réfugiés vun der Croix Rouge, deen hei senge Leit wollt eng Plaz ginn, wou si sech als Mënsch fillen an net einfach als eng Persoun aus enger spezifescher Kultur. On a constaté que nos bénéficiaires avec lesquels on travaille au quotidien ont des difficultés pour créer des liens sociaux en fait avec les

Comici. Hei lo si mer an engem Lëtzebuergeschcours, deen am Kader vum Projet ugebuede gëtt. Zwou arabeschsproocheg Persounen hu sech interesséiert gewisen an de Kontakt schéint gutt ze sinn. Fir unzefänken ginn am Homahaus elo mol zwee Sproochecoursen d'Woch an zwee Espace-rencontre ugebueden. D'Offer vum Projet Homa ass, dass mer méindes Lëtzebuergercoursen ubidden, vun zwou bis véier. Dann hu mer dënsdes moies vun néng bis zwielef en Espace Rencontre, wou d'Leit heihinner kënne kommen, e Kaffi drénke kommen a wou sech dann och no hire Besoine wäerten Ateliere forméieren. Dann wärten mer Mëttwochs Mëttes vun 2 bis 4 Franséisch Coursen ubidden an Donnesdes na enker Mëttes vun 2 bis 5 Espace Rencontre wou d'Leit iwwer rëm kënnen sou kommen wou d'Haus op ass. Weider Offeren wärten nokommen, duerfir gouf och den Espace Rencontre geschafen fir dass déi déi kommen och kënnen selwer matbestëmmen wat et brauch fir dass all Persoune mat Migratiounshannergrond net nëmmen einfach als Kulturen nieftenee bestinn, mee mateneen agéieren. De Projet HOMA passt also perfekt an de Paradigmewiessel a Saachen Integratiounspolitik op nationalem Niveau. Hei soll an Zukunft guer net méi vun Integratioun, mee vum interkulturellen Vivre ensemble geschwat ginn. Och de Geschichtsmusée an d'Kulturhaus wëllen méiglechst vill mat alle Leit hei zu Dikrech zesummeschaffen. Sou gëtt zënter ganz laangem scho mat der Schoul hei zu Dikrech kooperéiert an zënter engem décke Joer och mat den zwee Fleegeheemer op der Plaz. Eemol de Mount kommen d'Bewunner aus dem Servior Fleegeheem zu Dikrech ewell an de Geschichtsmusée. Dat brauch wuel e bëssen Zäit a Gedold, well déi eeler Generatioun e bësse méi lues ënnerwee ass. An awer bréngt dat ganz ongewinntent Bild fir e Musée neie Wand an d'Haus. Ech muss soen, dat ass ëmmer immens flott, ass wierklech super an ech sinn och ganz frou fir si ëmmer erëmzegesinn. A mir erweiteren eis och stänneg, et kommen ëmmer neier bäi an dann dat ass da richteg flott. An da gëtt hei fläisseg zesumme gebastelt an och gezommert, wéi zum Beispill dës Geschierkëschten, déi den Här Zeien, e Workshopbesicher vun der éischter Stonn, mat ausgeschafft huet. Mir hunn hei eng Këscht zesumme geklappt an dat war ganz schéin. Ech hat mol kee Knuet, den Nord war mer net kromm ginn. Haut also musse si nach Schnéi abastelen, fir déi schéi Bullen, déi scho virdru gebastelt goufen, op de Bam ze hänken. An dann geet et och schonn duer mat Schaffen op dësem Dag. Déi heite Seance ass nämlech geduecht, fir Merci ze soen, dass si all ëmmer esou fläisseg matmaachen an dëse Coursen. An mir hunn eng kleng Iwwerraschung, et huet ee gebak. An da gëtt et natierlech, wéi dat sech passt, fir Chrëschtdag. Wat huet een domat normalerweis kritt Chrëschtdag? Wann giess war den Dessert. Ja Madame Glo, tip top, ee Stéck Büch hein! An mir hu geduet dat wier villäit eng flott Idee wa mer dat haut och giffe maachen an awer natierlech och eppes Guddes dobäi ne? Här Zeien. Dat ass net stou. Nee, voilà! Sou maache mer et haut de Moien.
D'Workshoppen am Musée awer si souwisou en Highlight am Alldag vun de Bewunner an de Fleegeheemer. Fir esou e bëssen eppes aneschters ze gesinn an och ze gesinn, wéi déi aner Leit d'Saach upaken. Well ech hu jo net nëmmen eng Meenung, hei sëtzen der lauter um Dësch, déi hir eege Meenung hunn. Ech fannen et schéin wann dir kennt hei zesummen schwätzen an wann mor eng Kéier eppes net esou gutt geritt da soen mer awer et ass gutt. Mir han enker eng Bild gemat mat Knäpp an dat konnten mer mat heem huelen. Ech mengen am Servior bastelen mer och vill mee dat bleift do ne an déi Madame hei ass jo esou léif. Oh ech mengen si maan och vill Aktivitéiten mat äis am Haus mee dass kann ee raus. Häerzlech jo, je egal waat bis se su kleng war war drop, ech könnt iech se nach enke schenken dass er et geséicht. Gefällt iech gudd hei gesin ech. Jo.
Hal ler ze heekelen an ze strécken, mee se sënn nach nit fäerdeg.
Ma et ass den Amusement hei an da fir hei hélefen ze schaffen, et ass interessant an et léiert ee Leit kennen an d'Zäit geet gutt ëm.
Eng agreabel Ofwiesslung sinn dës Coursen net zulescht och fir d'Educatricen aus de Fleegeheemer, déi hir Leit ëmmer an de Geschichtsmusée begleeden. Fir eis ass et natierlech och eng Ofwiesslung. Mir kommen natierlech mat de Leit raus an et ass och ëmmer schéin am Haus ze weisen, déi Saachen, déi mer hei maachen, fir déi matzebréngen, fir dat deenen anere Leit ze presentéieren. An da fanne mer natierlech och aner Leit, déi gäre matkomme wollen. Natierlech gouf och am Sainte Elisabeth eng kleng Chrëschtfeier ofgehalen a waren d'Awunner och hei begeeschtert. Alles an allem ass dës Zesummenaarbecht tëscht dem Musée an de Fleegeheemer eng Initiativ, déi gefält an och op Trapp hält, net nëmmen déi eeler Herrschaften, mee och de Musée selwer, deen esou nees nei Ideeë bei sech kritt. Nieft dem Bastelen gëtt hei nämlech och vill gepotert, vu fréier virun allem, an do si mer jo dann och nees. bei der Geschicht ukomm. Da wollte mer iech awer och nach en Moler virstellen, deen de leschten November am Kulturhaus hei zu Dikrech ausgestallt huet, de Marc Wagner. Hien ass e ganz villsäitege Kënschtler, huet eigentlech an der Publicitéit ugefaangen an och laang Zäit am Messebau geschafft. Seng grouss Passioun, dat ass awer d'Molerei. Dem Marc Wagner seng Biller sinn einfach eng richteg Augenweide. Hei gëtt et esou vill ze kucken a Verschiddenes erkennt een och direkt erëm op senge Stadbiller, villes awer och net. Et ass dëst eng Iwwerlappung vu Realitéit a Fantasie, déi einfach nëmme faszinéiert. Besonnesch well alles aus der Vulleperspektiv gezeechent ass, ouni dobäi perfekt Proportiounen a Fluchtpunkten ze sichen. Seng Wierker moolt de Kënschtler ëmmer fir d'éischt um iPad an dann eréischt op der Toile. Fir mech funktionéiert et esou net. Et ass net spontan. Mee wat awer spontan ass, dat ass heiansdo bei der Exekutioun, wann ech dann dobäi sinn, da kommen ebe Saachen dobäi oder mat de Faarwen oder esou. Dat ass awer, oder et ginn d'Formen anescht gemaach oder esou, well dat eben, well dat mer dann dee Moment besser gefält. Dat kënnt dann aus dem Bauch eraus, dat ass da spontan.
Trois Axes huet déi lescht Ausstellung zu Dikrech geheescht. Hei goufe rezent Wierker ausgestallt, déi sech op dräi Achse beweegen, der Natur, dem soziale Liewen an der Stad Lëtzebuerg. Déi huet de Marc Wagner scho ganz um Ufank vu sengem Schafen duergestallt, deemools allerdéngs a Gravuren. Haut elo moolt de Marc d'Stad op en Neits. Zum Beispill dat doen, dat gëtt et an enger klenger Versioun, esou grouss. Am Sepia, just Sepia Téin, wat awer och schonn net esou vill Detailer waren, dat waren d'Ofstufunge vun der Déift vun der Landschaft, vun donkel op hell, vu präzis op onschaarf, wat ech och schonn deemools esou gemat hunn, mee dat hunn ech elo ëmgesat eben an eng, looss mer soe faarweg Kompositioun. Ech benotzen d'Stad och eigentlech als. Als Mëttel, als, jo, fir eng Kompositioun ze hunn. De fréiere Besëtzer vun der Agence Format, déi Foiresstänn gebaut huet, huet säi Liewe laang ëmmer nei Defie gesicht, sief et an Theaterdekoratiounen, dem Bau vu Foiresstänn oder a verschiddene Konschtrichtungen. Esou koum et, datt hien als Manager vun enger grousser Entreprise och den Interieur vum Geschichtsmusée zu Dikrech gestalte konnt. Mir si gefiddert gi mat. Vum Karin Welter mat Informatiounen a mir hunn dat dann eben ëmgesat mat Grafik an dann Installatiounen, esou wéi de Musée elo haut ausgesäit ass, wou eben eng Zesummenaarbecht vun enger Equipe, wou ech dann ebe koordinéiert hunn. Zanterhier stellt de Marc Wagner och reegelméisseg am Kulturhaus aus. Besonnesch faszinéierend bei der leschter Expo ware wuel déi flott insolite Vuen op d'Stad Lëtzebuerg, Net manner interessant awer och seng Naturbiller, déi kaum der Realitéit entspriechen, mee éischter enger ënnerer Rees an d'Psych. Richteg schwéier ze verdauen dogéint si seng Vuen op d'geselleg Zesummesi vu Mënschen, hei komme méi philosophesch Aspekter a kritesch Iwwerleeungen zum Droen. Am Bild Fortune favour the bold zum Beispill muss eng Famill d'Geforen hannert sech loossen, fir an hirem Liewensboot weider ze guidéieren. Oder Room with a view, e Bild dat an der Pandemie entstane war. Normalerweis wann een en Hotel huet mat Room with a view, da kuckt een eraus. Hei ass et elo ëmgedréit, d'Leit hunn no banne gekuckt an si kucken och an eng onbestëmmte Richtung. Ass do eppes, ass do näischt, dat weess een net. Dat ass eben déi Spannung déi an deem Bild Soll sinn, amplaz datt d'Leit, wat normal wär, eraus ze kucken, wou d'Mier ass, eng Landschaft, eng Mierlandschaft, en Hafen, Booter, déi do stinn, fir eraus ze fueren, fir fräi ze sinn. Mee dat hate mer do net. An et ass och dat, wat d'Bild wëllt ausdrécken. An hei an do gëtt et och e Clin d'oeil op bekannte Moler wéi de Modigliani oder den Hopper. De Marc Wagner ass einfach net festzeleeën, e villsäitege Kënschtler, dee villes gesinn an erlieft huet, an dat mat Freed, mat Acrylfaarf, op seng ganz perséinlech Manéier erëmgëtt. An eiser Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt, do huele mer Iech haut mat op eng Plaz, déi vun enger däischterer Period aus der Lëtzebuerger Geschicht erzielt an domat och där vun Dikrech. Den Zweete Weltkrich huet fir vill Lëtzebuerger e laange Leidenswee matbruecht. E Monument am Park bei der Sauer, dat 1981 ageweit gouf, erënnert. Un déi verschidden Etappen dovun. D'Monument Local Verdes Enrôlés de Force erënnert a 14 Statiounen un déi, déi sech géint d'Naziënnerdréckung am Zweete Weltkrich gewiert hunn. Déi éischt dräi Statioune sti fir d'Invasioun, den obligatoresche Militärdéngscht an de Generalstreik.

Ween zum Feind iwwergelaf ass, koum wéi vill anerer virun de Krichsrot, wou meeschtens d'Doudesstrof gewaart huet. Een net manner schlëmme Calvaire war schliisslech d'Gefaangenschaft bei de Russen. An och nom Krich war de Leidenswee fir vill Zwangsrekrutéiert net eriwwer, Dausende vun hinnen hu mussen als Invalid weiderliewen. D'Statioun 14 schliisslech seet all deene Merci, déi den Zwangsrekrutéierten am Krich gehollef hunn. Grad ewéi den Alliéierten, déi si um Enn befreit hunn. Da steet nees en Event fir d'Liibhaber vum Stëmmgesang un, de beléiften A Cappella Festival Autour de la Voix vum Kulturhaus KP mécht ëmmer den Optakt an den Ofschloss an der aler Kierch hei zu Dikrech.

Voilà, Dir gesitt, och de Mount Januar annoncéiert sech schonn nees ganz animéiert. Eisen Agenda vun haut, deen ass souguer richteg gutt gefëllt. Hei de ganze Programm a vu menger Säit e grousse Merci fir d'Nokucken a wann Der wëllt, Gesi mir eis dann nees am Februar rëm. Bis dann, Äddi! Den 19 Januar owes um 6 gëtt am Kulturhaus zu Dikrech den neie Krimi vun der Lëtzebuerger Autorin Monique Feltgen presentéiert. Am Roman Schatten über Diekirch féiert et de Kommissar Becker déi Kéier an den Norde vum Land. D'Monique Feltgen wäert bei där Geleeënheet och aus hirem neie Buch virliesen. Dann ass den 21 Januar owes um 6 Auer e flotten Uergelconcert vum Organist Laurent Felte geplangt. Op deen d'Amis de l'Orgue vun Dikrech invitéieren. Vum 25 bis den 28 Januar steet déi al Kierch zu Dikrech ganz am Zeeche vum A Cappella Festival autour de la voix, deen de KP vun Ettelbréck all zwee Jor organiséiert. Dee selwechten Dag ass scho moies an der Aalseeërei nees e flotte Floumaart vun de Young Boys programméiert. Ween op der Sich no wierklech exzeptionelle Stécker ass, soll am beschte scho ganz fréi u sinn. Am Februar da kënnt d'Wanderausstellung Schatzkëscht Buedem op Dikrech. An dëser edukativer Expo am Kulturhaus weist den naturhistoresche Musée op d'Räichtümer vum Buedem hin, déi eis soss verstoppt bleiwen. De véierte Februar moies start de Celtic Dikrich eng nei Editioun vum beléiften Eurocross. Ufank ass wéi gewinnt um 20 vir 11 mam Eurotrail iwwer 13 an 19 Kilometer. An dann natierlech net ze vergiessen, den 11 Februar ass wéi gewinnt um hallwer 3 mëttes an der Fielsser Strooss den Depart vun der groussaarteger Kavalkad vun Dikrech.